F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, Issa x'sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq, ma niflaħx. Nittallab, Nistħi. Naf x'nagħmel. Ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed wieħed Bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? staqsa lill-ewwel wieħed. Mitt barmil żejt, wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek, qallu l-amministratur. Oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin. Lil ieħor staqsieh, U int, kemm għandek tagħtih? Mitt xkora qamħ, wieġbu. Qallu, Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b'rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma' min hu tal-qatgħa tagħhom. U jiena ngħidilkom, Agħmlu għalikom infuskom ħbieb ta' qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex ta' dejjem. Min hu fidil f'ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk, mela, ma urejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif inhu mqabbel il-flus bi qligħ diżonest mal-ħajja eterna? Ġesù jħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu biex jimxu fuq il-passi tal-amministratur diżonest li għamel użu mill-flus b'mod ġeneruż biex jagħmel ħbieb għalih innifsu. Din il-parabbola insibuha f'San Luqa kapitlu sittax versi minn wieħed sa disgħa. Dawk li b'xi mod qed jirċievu xi ġid mingħandek isiru l-ħbieb tiegħek għaliex int qed tkun ħanin magħhom fil-mumenti fejn l-aktar li huma fil-bżonn. L-istess mod kif Alla hu ħanin miegħek meta inti fil-bżonn tal-maħfra u l-għajnuna tiegħu. X'inhu l-għadu tal-ġenerożità? Hi r-regħba, il-kilba esaġerata għas-sigurtà personali. Alla hu ġeneruż, u jissuperana lkoll fl-abbondanza tad-doni tiegħu għalina. Int skoprejt il-ferħ u l-libertà ta' min hu ġeneruż ma' Alla u mal-oħrajn u ta' min juża bil-għaqal il-ġid li Alla jipprovdilu? Mulej. Ħeġġiġli qalbi bin-nar ta' mħabbtek, ħalli nkun devot lejk b'mod totali fuq kull ħaġa oħra. Marija Ommi, xempju ta' kull virtù u xebba kollok għaqal, għallimni inħaddem il-ġid materjali li ġie misluf lili b'għaqal u b'ġenerożità għall-glorja ta' Alla u għall-ġid tal-proxxmu.